Minn barra f'ta' barkat, drenaċ isirlu trattament ukoll fit-tramuntana ta' Malta, kif ukoll f'Għawdex. Dan biex id-drenaġġ kollu ta' Malta u Għawdex ikun trattat qabel jintefa' l-baħar.
L-għan li għalih inbnew dawn l-impjanti huwa biex id-dranaġġ li qabel kien imur direttament il-baħar issa jiġi ittrattat ovvjament biex il-baħar ma jibqax jiġi kontaminat. l-impjant ta' tisfija ta' dranaġġ ta' Għawdex beda jopera f'Novembru tas-sena 2007, filwaqt li dak ta' Tramuntana beda jopera lejn Ottobru tas-sena 2008.
L-impjant ta' Tramuntana jinsab f'Taċċumnija, limiti tal-Melliħa. Taċċumnija jinġabar id-dranaġġ kollu li jiġi minn San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba, imbagħad għandek il-Mellieħa u eh, l-Imġar u l-Manikata.
L-impjant tal-Mellieħa ġi finanzjat kollu mill-ħames protokoll Taljan.
Hawnhekk fl-impjant tal-Mellieħa ikun trattat id-drenaġġ ta' naħa ta' fuq ta' Malta. Dan l-impjant huwa ħafna eżar u anke għandu teknoloġija differenti minn ta' barkat. teknoloġija aktar konvenzjonali.
Ovvjament, meta d-dranaġġ kien imur direttament il-baħar, dan kien iniġġes il-bajjiet. Ovvjament, eh, ħafna minnhom ma kinux ikunu tajbin għall-lawm għal ħafna tul ta' żmien.
Il-baħar ħarruh ukoll. Ovvjament kien joħroġ id-dranaċċ hemmhekk dritt il-baħar ukoll, mhux ittrattat, u l-impatt li kien hemm, l-impatt negattiv li kien hemm fuq dawn il-bajjiet ġie eliminat.
Dan kif kien il-baħar qabel inbena l-impjant. meta d-drenaġġ kien jintefa' direttament mill-Katusi lejn il-baħar. U dan l-istess baħar issa.
Baħar li madux perikolus għall-lawima u għall-għaddasa.
Għall-inqas meta tinżel hemmhekk eh, ma tlaqqatx infezzjoni f'widnek.
It-trattament ta' drenaġġ ma jsirx biss fil-gżira ta' Malta. Anzi, l-ewwel impjant f'pajjiżna kien sar f'Għawdex, fil-post imsejjaħ Ras il-Ħobs. Hawnhekk f'dan l-impjant f'Ras il-Ħobs jinġabar id-drenaġġ minn madwar Għawdex kollu, jiġi trattat b'teknoloġija simili għal dik tal-melliħa, u mbagħad l-ilma li jitnaddaf jintefa' l-baħar.
L-impjantaw deġ ġie kofinanzjat minn eh, fondi tal-Ewropa ta' qabel is-sħubija kienu tawna 51% tal-valur tal-proġett.
Il-baħar li fih jintefa l-ilma trattat minn dan l-impjant tant huwa nadif li sar sit popolari ħafna mal-addasa.
Għazin ħabsa darba beda jitratta il-draġ biex jitrattatu l-ilma li jinċtaħat il-lum huwa ilma nadif. Il-dive site ta' Ras il-Ħobs eh, issa saret waħda minn dawk il-dive sites madwar Għawdex li ta' spiss iżuruhom ħafna d-dansa. Li hemm sabiħ Ras il-Ħobs hija għandek issa xogħol dive għax tista' tinżel bil-karozza. Tista' tilħaq fond sa' iktar minn 100 metru 10 minuti biss hawn mill-barra. U fej jidħol la technical diving dawk id-divers li jħobbu eh, jesploraw il-baħar fil-fond fej jużaw mix gas, eh, mix gas, bodi arja mħalta Eh, taħlita ta' gassijiet u rebreeders, hemmhekk huwa training ground importanti. U da jista' jilħu wkoll mill-art, li vodi li m'għandek spejjeż li titmur b'dajsa.
Minflok jintafa' dranaġġ li ħameġ il-baħar,